Эх, мындарын чӑвашӑн канӑҫсӑр чунӗ. Хӑҫан канлӗх тупӗ-ши вӑл ҫак ҫӗр ҫинче? Пурнӑҫ ҫилӗ ӑна хӑвалать те хӑвалать тӗнчен пӗр кӗтесӗнчен тепӗр кӗтесне. Ниепле те лӑпланса пӗр вырӑнта пурӑнасшӑн мар вӑл. Телей урапи хыҫҫӑн шал тем шыраса утать те утать малалла. Юлашки ӗмӗрсенче асатте-асаннесем, кукаҫи-кукамайсем тӗпленсе пурӑнакан ҫӗртен аяккарах кайсан унта лайӑхрах та тулӑхрах пурнӑҫ тупайӑп тет-ши? Унта пин ҫут ҫӑлтӑрлӑ каҫхи тӳпе ун чунне ҫывӑхрах-ши? Унта ҫӑкӑрӗ юмахри пекех йывӑҫ ҫинче ӳсет-тет-ши? Е аякри юханшывсенче тӑр шыв мар, сиплӗ сӗт юхать-ши? Тен, пин-пин ҫул каялла пурӑннӑ мӑн-мӑн асатте-асаннесенчен чӑваша ген урлӑ куҫнӑ ҫук ҫӳрес туртӑм, ҫӗнӗ ҫӗрсене уҫса хӑйӗн куҫӗпе курас килтерекен вӑй-хӑват хӑвалать ӑна тӗнче тӑрӑх. Эх, мӑнтарӑн чӑвашӑм, пурнӑҫӗ вӑл пур ҫӗрте те пӗр евӗрлӗ-ҫке. Анчах та тӑван кӗтесре вӑл пылакрах, Техӗмлӗрех. Ҫӗр питне ӑшӑтакан сар хӗвелӗ те тӗнчере кун кунлакансемшӗн пӗртен-пӗрре. Паллах, пур ҫӗрте те пӗр пек ҫутатаймасть вӑл. Тӗнчен пӗр кӗтесӗнче сар хӗвелӗмӗр хӗрӳрех хӗртет. Тепӗр кӗтесӗнче вара ҫӗр питне салхурах ҫутатать. Тен, вӗри хӗвел ӑшшипе киленес тесе Ҫӑтмахра пурӑнас тесе тухса каять чӑваш хӑйӗн сенкер шӑпипе ҫӳлти ҫӑлтӑрне шыраса тӗнче хӗрне. Хӑйӗн ӑраскальне чӑваш ҫӗршывӗнчен аякри хуласемпе ялсенче шырама тухса кайнӑ чӑваш пӗр чарӑнми утать те утать телей урапи хыҫҫӑн. Ут нумай вара телей урапин кустӑрмисен сассине тимлет. Тен, вӑл ҫав сасра тӑван ҫӗрӗн чуна хумхантаракан манӑҫми те илӗртӳллӗ, тарӑн шухӑшлӑ юрӑсене илтесшӗн. Тен, инҫе ҫула халал парса кӑларса янӑ ашшӗпе амӑшӗн пилне тепӗр хут туясшӑн? Эх, телей урапи, ӑҫти ҫӗрсене илсе ҫитеретӗн-ши эсӗ чӑваш ывӑлне-хӗрне? Ӑҫта тымар ярса тӗпленме сунатӑн-ши? Атте-анне халалӗпе ӳснӗ, тӑван ҫӗршывӑн йӑли-йӗркипе, чӑваш сӑпкинче сиксе, анне юрине итлесе ҫывӑрнӑ, чӑвашӑн чун хӗлӗхне хумхантаракан кӗввипе ҫитӗннӗ чӑваш Раҫҫейӗн хӑть хӑш кӗтесне кайсан та, тымар ярсан та чӑваш пулсах юлать. Ытти халӑхсемпе пӗрлешсе пурӑннӑ чух вӑл хӑйне пушшех те чӑваш пек туйса илет те хӑй пекех телей урапи хыҫҫӑн утнӑ чӑвашсене шырама пуҫлать. Инҫе ҫӗрсем ҫинче тӗпленнӗ чӑвашӑн чӗрине шурӑ тунсӑх хӑйӗн шап-шур чӗнтӗрлӗ ҫиттийӗпе витет. Чӑваш йӑли-йӗркишӗн, Чӑваш юрри-кӗввишӗн анне сӗте урлӑ кӗрсе чунӗнче пин-пин тӗвӗ ҫыхнӑ чӑваш чӗлхишӗн тунсӑхлать чӑваш тӑван ҫӗртен аякра. Тӑван ҫӗр сӗткенне ӗҫсе ӳссе ҫитӗннӗ хӑй пек чӑвашсене тупать те пӗр чӑмӑра чӑмӑртанать. нухратлӑ пулас тесе, пуян пурнас тесе, хитре ҫипуҫ тӑхӑнас тесе, ир каҫ хӑйне шеллемесӗр тӗрлӗ ҫӗрте ӗҫлет-и вӑл, хырӑмне тӑрантас тесе апат хатӗрлет-и, пурнӑҫпа киленсе урамра уҫӑлса ҫӳрет-и, ун чунӗнче чӑвашлӑх вучӗ хӗмленет, кӑкӑрӗнче вӗри те хӗрӳ чӑваш чӗри тапать. юн туртӑмӗ чӗннипе кӳршӗре е хулан тепӗр вӗҫӗнче е ял варринче ҫурт лартса пурӑнас тесех пурӑнакан тепӗр чӑваш патне хӑнана тухса каять. Е телефонпа шӑнкӑравласа чӑваш чӗлхипе калаҫса чунне уҫать. Пӗрлӗхре ҫеҫ вӑй пулнине ӑнланнӑ чӑваш инҫет тӑрӑхра, тӑван ҫӗршывран пин-пин ҫухрӑмра хӑй пек чӑвашсене тупнӑ хыҫҫӑн Пурне те тулӑхлӑ та апат-ҫимӗҫпе авӑнакан сӗтел хушшине чӗнет. Туслӑх кӗлетинче куҫран-куҫ тинкерсе атте-анне килӗнче пӗҫерме вӗреннӗ, ҫиме хӑнӑхнӑ апатне, шӑрттанне, пӳлемечине, салма яшкине, вӗлтрен яшкине, какай шӳрпине, икерчине, хуплуне, кӑпӑклӑ сӑрине астивсе ҫунакан ӑшне кантарать. Унтан вара чун апачӗ ыйтакан чӗрине ҫемҫетсе те эйленсе ламран-лама йӑхран йӑха сӑмах вӗҫҫӗн куҫнӑ юррисене шӑрантарма пуҫлать. Ҫӳл тӳпенелле ҫут ҫӑлтӑрсем патне вӗҫет ун тунсӑхпа тулнӑ юрри.
Аван-и пирӗн килес? Чӑваш Енӗн пултаруллӑ ҫыннисем кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Ӑна эпӗ, Альбина Юрату, сӑвӑҫ тата журналист ертсе пыратӑп. Паянхи кӗнеке хуҫисем яланхи пекех Анатолий Никитин композиторпа унӑн юратнӑ мӑшӑрӗ Надежда Никитина. Паян та пирӗнпе пӗрле янташ ушкӑнӑн чипер хӗрӗсем. Юратнӑ кураканӑм, паянхи тӗлпулу та интереслӗ иртессе шанатӑп. Мӗнле сӑлтавпа пухӑнтӑмӑр-ха эпир паян литература музейӗнче ҫак тараватлӑ сӗтел тавра? Тӑван халӑха ҫӗр-ҫӗр юрӑ парнеленӗ Анатолий Никитин композитор Янташ ушкӑнӗпе пӗрле ҫак кунсенче инҫетре пурӑнакан чӑвашсем патне, Ҫӗпӗр тӑрӑхне кайса хӑналанчӗ. Унта вӑл концерт лартнипе анчах ҫырлахмарӗ, тележурналиста ҫаврӑнса аякри Ҫӗпӗртен питӗ нумай курма сюжетсем илсе килчӗ. Паян эпир литература музейӗнче шӑп та лӑп ҫак курма сюжетсене сӳтсе явӑпӑр, вӗсене сире кӑтартса савӑнӑпӑр. Ҫавӑн пекех аякри чӑвашсем ҫинчен чуна уҫса калаҫӑпӑр. Яланхилле пирӗнпе пӗрле пулӑр, тӑван чӗлхене юратӑр, тӑван чӗлхене упрӑр, тӑван йӑла-йӗркене малалла тӑсӑр. Эпир вара сире хамӑрӑн чун ӑшшине парнелепӗр, аякри чӑвашсем панче тунӑ сюжетсене курса савӑнӑпӑр. Тӑван чӗлхепе калаҫӑр, тӑван чӗлхене юратӑр, тӑван йӑла-йӗркене упраса пурӑнӑр. Мӗнех калаҫӑва пуҫлар пулӗ? Пуҫлар, пуҫлар.
Анатолий Никитич, эсир кӗвӗленӗ юрӑсене Чӑваш Енре пурӑнакан чӑвашсем анчах мар, аякра пурӑнакан чӑвашсем те кӑмӑлласах итлеҫҫӗ. Хальхинче те сире инҫе ҫула Эсир кивлене юрӑсем чӗнчӗҫ, ҫапла-и? Тӗрӗс. Юрӑ сӑмахӗсем, эсир кивлене кӗвӗсем аякра пурӑнакан чӑвашсен чунӗсене те хӗвел пекех ҫутатаҫҫӗ.
Ҫапла пуль. Чӑнах та, вӗсем те халь тунсӑхласа ҫитни туйӑнать. Паллах, юрӑ-кӗвви итлеменни те туйӑнать. Сайра артистсем килсе ҫӳрес теҫҫӗ, вӗсем калаҫҫӗ. Ну, анчах та эпир килсе семсем савӑнаҫҫӗ. пире хапӑл туса, тӑвӑлӑн ал чупса пире ӑсатса ярать кайран концерт хыҫҫӑн. Ҫав, паллах, ӗнтӗ чи пахи пирӗншӗн, артистсемшӗн. Вӑл чун апачӗ тесессӗн те юрать. Эпир вӗт артистсем чун апачӗ шырама каятпӑр аякка. Паллах ӗнтӗ, мӗн вӑл чун апачӗ? Вӑл тараватлӑн кӗтсе илни, вӗсен сӑн-пичӗ ҫинче йӑл кулӑ ҫиҫни, ҫав вӑл пире вӑл Татах та хистет вӑл, вӗсем патне малалла та малалла пырса каймашкӑн концертсем пӗлем. Хальхинче те пӗр инҫе ҫула тухрӑмӑр ҫана шута илсе. Артистсем те хаваспах манпа пӗрле тухрӗҫ. Инҫе ҫула ҫулӗ паллахӗнте ҫӑмӑл пулмарӗ. Геройсем те пулчӗҫ ҫул ҫинче, ну анчах та эпир вӗсене ҫӗнтертӗмӗр. Маттурсем эсир.
Ултӑ пин ҫухрӑм ҫур ҫӳрени, паллах, вӑл сая каймарӗ тесе сисме юрать. Сирӗнпе калаҫнӑҫем сирӗн чунра ҫав тунсӑх сӗвӗрӗлсе ҫитменни туйӑнать. Эсир ҫавӑнта кайса килнине ҫӗнӗрен аса илсе хумханатӑр. Сирӗн чӗрере чечексем ҫурӑлаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫак аякран сире парса янӑ чӑвашсем вӑй-хӑвачӗ сирте кунран-кун вӑйланса пырать, тӗрсех-и? Ҫапла.
Халь те асӑмра тӗл пулу саманчӗсем, Ун пек аякра пурӑнакан чӑвашсем пек пире кӗтсе илекенсем питӗ сахал. Чӑнах та вӗсем чунне пама хатӗр. Вӗсем пирӗнпе калаҫасшӑн, ыйтса пӗлесшӗн. Хамӑр республикӑра мӗнле пурнӑҫсем, мӗнле чӑвашсем пурӑнма пӗр кунта, мӗн пире кӑсӑклантарать, мӗнле тӗллевсемпе пурӑнатпӑр. Ҫавах та вот ҫав пире савӑнтарать ҫав хальхи йывӑр тапхӑрта та. Анчах та вӗсем кулленсе каймаҫҫӗ, вӗсен чӑвашлӑх туйӑмӗ татах та ҫирӗпленсе пырать. Вот ҫавӑн пирки каласа хӑварасшӑн эпӗ. Тӑванлӑх туртӑмӗ, ӳтре чупакан юн сасси те нецере яланах инҫе ҫула. Ҫавӑнпа та эсир унта тухса кайнӑ чухне сирӗн чунра еплерех туйӑмсем хуҫаланаҫҫӗ? Ну, туйӑмсем, паллах, ӗнтӗ питӗ пысӑк туйӑмсем, питӗ илемлӗ туйӑмсем. Хӑвӑртах вӗсемпе, паллах, ӗнтӗ тӗл пулас килет, вӗсемпе курса калаҫас килет, хӑвӑртах вӗсене хамӑр концерта кӑтартас килет. Чӑваш ҫӗршывӗнче анчах мар, Раҫҫей тӑрӑхӗнче пурӑнакан чӑвашсем те мана темле питӗ пысӑк, анлӑ пахчари чечексем пекех туйӑнаҫҫӗ. Пӗр чечекӗ тепринчен хитререх, пӗр чечекӗ тепринчен сапӑртарах. Пултаруллӑ та ӗҫчен чӑвашсем. Вӗсем яланах ӑшӑ кӑмӑлпа кӗтсе илеҫҫӗ, кӗтсе илеҫҫӗ, анчах мар хӑнӑлама та пӗлеҫҫӗ. Тухса кайнӑ чухне те чунран тухакан юрӑсене шӑрантарса ӑсатса яраҫҫӗ. Ҫав тунсӑх сире тепӗр хут килсе чуна хумхантарса мӗнле шухӑшсем пӑратать сирӗн пуҫра? Яланах эпир асилетпӗр ҫав илемлӗ самантсене, тӗлпулу саманчӗсене. Халь ӗнтӗ ҫирӗм тӑватӑ ҫул терӗмӗрӗнче ҫӳретпӗр, ну анчах тепӗр пӗрре ывӑнса ҫитмен тӗллев лартса пыратпӑр. Вӑт кӑҫал эпир ҫамта пултӑмӑр, тепӗр ҫул унта ҫитмелле пирӗн. Вӗсене савӑнтармалла тесе яланах пирӗн вӑл план пек пырать. ертсе пыракансем эпир ведь унта пӑтпат анчах ҫӳреместпӗр. Вот Пушкӑрта каясассӑн, паллах, ӗнтӗ кашни ялах кӗрсе туха пӗрре пӗринта. Хамӑр Ҫӗнӗ юлташсене ӗнтӗ тупа пурӑнта. Вот ҫав питӗ пахи вӑл. Ҫӗнӗ юлташсем тупатпӑр терӗр. Чӑнах та ӗнтӗ кашни ҫӗрте сире килӗштерекен, Сире чунпа йышӑнакан ҫынсем, туссем тупӑнсах тӑраҫҫӗ. Халь ҫинче эсир Сургут хулине кайсассӑн камсем панча хӑналантӑр? Мӗнлерех ҫӗнӗ туссемпе паллашса унтан мӗнлерех туйӑмсем илсе килтӗр? Ну, паллах ӗнтӗ, пирӗн юлташсем унта пур. Халӗ миҫе ҫул унта ҫӳрепӗр вӗсем патне Сургут хулине уйрӑмах ҫӳренӗ май. Пирӗн унта ҫывӑх юлташсем Ну, тӑвансем тесессӗн юрать. Мӗншӗн тесессӗн вӗсем тӑвансем пирки пире кӗтсе илеҫҫӗ Кӗлтуарпа. Чӑвашсем пирӗн пурте тӑвансем.
Чӑвашсем пирӗн, пирӗн пурте тӑвансем, терӗ сказать Надежда Ивановна. Ҫавӑнпа та ну уйрӑмах ку халь Андреевсем Георгий Анатольевичпа Татьяна Семеновна, вот вӗсем уйрӑмах пирӗншӗн чи, чи ҫывӑх юлташсем, тӑвансем тесессӗн юрать. Вӗсем хальхинче те Ҫӗпӗре ҫитсессӗн пире Тарватан кӗтсе илчӗҫ, Ҫӗкӗр-дварпа паллашекенне хатӗррен унта сире ҫинче мӗн тухнӑ ҫук, унта вӗт чи пахи вӑл вӗсен пуянлӑхӗ, чун пуянлӑхӗ. Ҫав вӑл паллаша тӑчӗ уйрӑмах. Халӗхисӗр ҫулхинче икӗ кун пултӑр, икӗ каҫ ирттертӗр. Икӗ кун анчах мар. Ҫӑмӑл мар пулӗ Сургута ҫитиччен? Сургута ҫитиччен эпӗ ӗпӗр карӑмӑр икӗ талӑк ҫур. хуши. Икӗ пин те сакӑршер, ну, виҫӗ пин ҫухрӑм патнех. Ну, паллах, ӗнтӗ кана-кана кармар, ҫула майӑнне хамӑн йӑмӑксам патне те кӗрсе тухрӑмӑр, унта та пӗр каҫ вырттӑрмар, ҫавна ҫавсене шута илсессӗн, вара ӗнтӗ самаях ӗнтӗ кунсем пуҫтарӑнчӗҫ пин, ҫитсакӑр куна та тӑсӑлса карӗ. Ҫавӑнпа та ҫулӗ, паллах, ҫывӑх мар. тепӗр хут каларӗ вара ӗнтӗ йывӑрлӑхсем те пулчӗҫ, анчах та пӗрусем ҫӗнтернӗпӗр. Чи кирли йывӑрлӑха ҫӗнтерме пултарни, хӑраманни, мӗншӗн тесессӗн вӑл инҫе ҫул ҫавах вӑл хӑйӗн инҫетлӗхӗпе те хӑратать. Ҫул ҫинче машина ҫӗмӗрлессе те пулать. Унта калӑпӑр Урӑх сӑлтавсемпе тупӑнаҫҫӗ апла пулсассӑн та. Ҫак черетленсе водительсем пӗр-пӗрне улӑштарса ҫул ҫинче ывӑнмасӑр кайни те сире хавхалантарнӑ. Сӑмахран, инҫе ҫула тухса кайсассӑн эсир ҫавна асӑрхаман-и, сирӗн микроавтобус хӑйне евӗрлӗ пӗчӗк чӑваш тӗнчи пек пырать. Ҫав вырӑссем хушшинче, ытти хуласемпе ялсем хушшинче, унта чӑваш юрри янрать, чӑваш калаҫӑвӗ илтӗнет. Ҫав аякра чухне, пин-пин ҫухрӑмра чухне ҫав пӗчӗк микроавтобусра эсир чӑвашлӑх туртӑмне манса каймастӑр. Манса каймастпӑр.
Пиршӗн вӑл кил ҫурт пекех, пин автобусӑн те пӗринде Эпир яланах ҫулсенче кӗл туса пынӑ пекех ӗнтӗ пулать вӑл. Лайӑх ҫул пултӑр тепӗр ӗнтӗ. Паллах. Усал тесен сиртен сирӗлтӗр тетпӗр ӗнтӗ. Ҫапла ӗнтӗ.
Паллах ӗнтӗ хамӑр мӗне ҫула пӗр турпа ҫыхӑнтарса пыратпӑр, турра кӗл туса пыратпӑр ӗнтӗ. Мӗне пӗр пытармастпӑр халӗ пӗр. Пурин те хӑйӗн ӑшӗнче турри пур. Ҫавӑнпа та эпир ҫав пурте пӗрле пӗр шухӑшлӑ пулса ҫав ҫула тасатса пыратпӑр эпир.
Ҫантӑшалта микроавтобуса ҫинче ларса пыракан вӑй-хӑват сире упраса пырать. Ҫапла, кӑна тӗрӗс калатӑр. Маттурсем эсир.
Кашнишӗнчех инҫе ҫула тухса кайнӑ чухне эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх сире Надежда Ивановна пиллесе кӑларса ярать. Паллах ӗнтӗ, хальхинче те Сургута тухса кайнӑ чухне те сире Надежда Ивановна Чӑн пек чуна килентерекен, сире инҫе ҫура упракан пил сӑмахӗсем каланах ӗнтӗ, анчах та ман халь вӗсене хальхинче сире калаттарас килмест. Сирӗн мӑшӑр юнашар пулнине шута илсе Надежда Ивановна хӑйне калаттарас килет. Пӗр-ик сӑмах калас илмен апла Надежда пирки. Надежда Ивановна пирӗншӗн вӑл Турӑ пекех, Турӑ вунчеш тапрӑм. Мӗншӗн тесен вӑл ҫав инҫе ҫула тасатса пыни хӑйӗн ҫав кӗллипелле пирӗн ҫав инҫе мар ҫула сыхлатни вӑл ӗнтӗ инке синкекрен сыхлани палла пирӗншӗн питӗ пӗлтерӗшлӗ самант вӑл. Ну, паллах, пире ӑсатса ячӗ вӑл пиллесе. Ҫавӑнпа та пӑртак итлесе пӑхарӑмӑр ӑна ун пирки. Надежда Ивановна сирӗнпе калаҫиччен ман пуҫа ҫакӑн пек интереслӗ шухӑшсем пырса кӗчӗҫ. Чӑваш вӑл яланах пил сӑмахӗ калама юратать. Хӗрне ывӑлне качча парсассӑн та, ача мӑнук килсессӗн те, инҫе ҫула тухса кайнӑ чухне те тата ытти ытти тӗрлӗ сӑлтавсемпе хӑйӗн чунра пухӑннӑ ҫав пил сӑмахӗсене каласа чунне лӑплантарать. Эсир те юлашки концертсенче те, тӗрлӗ-тӗрлӗ ҫӗрте те чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗпе усӑ курса тӗрлӗ-тӗрлӗ пил сӑмахӗсене чунран кӑларатӑр. Хальхинче эсир Сургута тухса кайнӑ янташ ушкӑна тата юратнӑ мӑшӑра мӗнлерех пил сӑмахӗсем каласа кӑларса янине ман сиртен илтес килет. Кӑсӑклӑ ыйту, Альбина. Куна пӗр сӑмахпа калама май ҫуккӑ. Пирӗн вӑл чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗ, чӑваш халӑхӑн ӑслӑлӑхӗ. Ҫак ӑслӑ сӑмахсене пирӗн халӑх ӗмӗр тӑршшӗпе пуҫтарса пынӑ сӑмахсем вӗсем. Ҫак ӑслӑ сӑмахсене пирӗн, паллах, асра тытас пулать, ҫав ӑслӑ сӑмахсене пирӗн пӑхӑнса пурӑнас пулать. Вара пире ҫӳлти Турри те пулӑшать пуль, ҫапла тесе шутлатӑп эпӗ. Унӑн ҫак ӑслӑлӑх сӑмахӗсенче хӑйӗн темле асамлӑ вӑй пур. Ҫав вӑя эпир ӗненетпӗр, ҫав вӑя эпир шанатпӑр. Ҫавӑнпа та шансах инҫе ҫула та кӑларса яратпӑр вӗсене. Анатолий Никитина ҫул ҫине каяс тесессӗн она эпӗ нимле те тытса чараймастӑп. Унӑн туртӑмӗ, тен, тӑванлӑх туртӑмӗ пулӗ, тен, чӑвашлӑх туйӑмӗ пулӗ. Эп калама та пултарайман темле вӑй вӑл хӑех илсе тухса каять. Ҫавӑнпа та эп ун лар килте тесе нихҫан та каласа курман. Хӑй шухӑш тытрӗ пулсассӑн, паллах, пиллесе ӑсататӑн ҫул ҫине, пиллесе ӑсататӑп чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗнчи йӗркесемпе. Унсӑр пуҫне эпир тата ҫула ӑсатнӑ чухне яланах эп вӗсене чиркӗве те кӗрсе тухма Сӗнетӗп, унта та пулатпӑр. Унти чиркӳре ӗҫлекен ҫынсенчен пил сӑмахӗсем илтсе, вӗсене пиллесе кӑларса яни маншӑн та, хӑйсемшӗн те питӗ сыхлав саманчӗ пуль тесе шутлатӑп эпӗ. Ҫавӑнпа та ҫак пиллесе кӑларса янӑ сӑмахсем хыҫҫӑн килте юлсассӑн та шанчӑклах каялла таврӑнса ҫитессе кӗтетӗн. Чӑвашсем ӗмӗрехҫан пек пулнӑ, Ҫапла пултӑрччӗ те. Тата тӑванлӑх туртӑмӗ унӑн хӑйӗн юнӗнче те, чӑваш юнӗнчен килнӗскер пуль питӗ вӑйлӑ. Анатоликич вӑл пысӑк туслӑ ҫемьере ӳснӗ ҫын. Вӗсем ултӑ пӗр тӑван ачи. Ашшӗпе-амӑшӗсене ҫуратса ӳстернӗ пурте ӗҫчен, пурте пултаруллӑ ҫынсем. Ашшӗпе амӑшӗ те питӗ ӗҫчен ҫынсем пулнӑ. Сумлӑ ҫынсем ытти передачӑсенче каласа хӑвартӑмӑр. Ашшӗ унӑн питӗ ӑста, ал ӗҫ тӑвакан пулнӑ. Тимӗрҫӗ те пулнӑ вӑл. Килти савӑт-сапана та вӑл хӑй аллипех хӑех ӑсталанӑ. Ҫӳпҫине-и унта, ал арманне-и, ытти савӑт-сапасене, музыка инструменчӗсене те хӑех ӑсталанӑ. Музыкӑпа та, инструменчӗсене те питӗ ӑста каланӑ, унтан та вӗренсе пулнӑ пуль. Тата ҫав пысӑк ҫемье терӗм. Вӗсен пысӑк ҫемйинчен улттӑн, икӗ хӗр те тӑватӑ ывӑл вӗсен. Вара вӗсем пӗтӗм Раҫҫей ҫӗрӗпех саланнӑ. Унта унӑн чи ҫывӑх ҫыннисем пурӑнаҫҫӗ. Йӑмӑкӗ унта Ҫӗпӗр ҫӗршывӗнче Вӑтӑр ҫул ытла ӗнтӗ хӑйне валли вырӑн тупнӑ. Унта ӗҫлет, унта унӑн ҫемйи, унта унӑн ачисем. Унӑн шӑллӗ те каллех Тюмень ҫӗрӗнче пурӑнать. Тата тепӗр шӑллӗ те унӑн Чантах.
Тюмень облаҫӗнче Ямало Ненецкий автономный округра вӑл музыка енӗпе ӗҫлет. Вӗсен тӑватӑ пӗр тӑван Ҫӗпӗр ҫӗрӗнче вырнаҫнӑ, тӗпленнӗ, хӑйсен ӗҫне тупнӑ. Вӗсем, чӑвашсем унта питӗ туслӑ пурӑнаҫҫӗ. Манӑн тата каласа хӑварас килет ҫак, чӑвашсем туслӑ пулса пурӑнни тата чӑвашсен ӗҫченлӗхе уйрӑм палӑрса тӑрать ытти халӑхсем шутӗнче. Антон Никитин йӑмӑкӗ те э, совхозра ӗҫлет, выльӑхсем пӑхнӑ ҫӗрте ӗҫлет ӗнтӗ. Хӑй специальности тупнӑ, ӑна пурте килӗштереҫҫӗ, мухтаҫҫӗ, унран пулӑшу ыйтаҫҫӗ. Халь пенси ҫине кӑҫал тухрӗ вӑл ҫапла. Тамара. Анчах та пенси ҫине тухнӑ пулсассӑн та хӑйсен вырӑнче ӗҫлекен пуҫлӑхӗсем ӑна ниҫта та ярасшӑн мар. Ямастпӑр, пирӗн чи кирлӗ специалист теҫҫӗ. Шӑллӗ те Сергей унта ӗҫлет. Вӑл тракторпа ӗҫлет ӗнтӗ ял хуҫалӑх ӗҫӗнче. Паллах, сумлӑ ҫынсен шутӗнче. Мухтав сӑмахӗсене тивӗҫлӗ тесе шутлатӑп. Ҫавӑн пек эп чӑваш халӑхӗшӗн савӑнатӑп, ытти халӑхсем хушшинче пирӗн халӑх ҫухалса кайманшӑн, хӑйсен ӗҫченлӗхне кӑтартнӑшӑн, хӑйсен чӑваш сӑпайлӑхне тытса пынӑшӑн ман чун савӑнать. Ҫавӑн пек тесе шутлатӑп эпӗ. Анатолий Никитич халӗ Надежда Ивановна питӗ тимлӗ-илсе лартӑм та. Эп те илтерӗм пире тимлӗн.
Ҫакӑн пек шухӑшсем патне пырса ҫитрӗм. Сире Чӑваш ҫӗрӗ ҫинче тытаканни, юрӑ-кӗвӗ. Мӗншӗн тесессӗн енчен те эсир аякри ҫӗрсем ҫине тухса кайсассӑн ҫав вӑй-хӑватсӑр тӑрса юлатӑр. Шупталӑп, ҫак чӑваш ҫӗрӗнчен тухакан вӑй-хӑват, илем сирӗн чуна пуянлатать. Ҫав пуянлӑха эсир хӑвӑрта ҫеҫ тытасшӑн мар, аякра пурӑнакан тӑвансене, чӑвашсене те парасшӑн. Ҫавӑнпа та инҫе ҫула тухса катӑр эсир. Кӑна эпӗ питӗ лайӑх ӑнлантӑм. Анчах та мӗн хӑвалать-ха ҫав чӑваш ҫӗрӗнчен аякка пирӗн тӑвансене, сирӗн аппӑрсене, сирӗн шӑлтӑрсене, сирӗн тетӗрсене, ҫавӑн пекех ытти чӑвашсене? мӗн хӑвалать вӗсене, мӗн туртать вӗсене ҫавӑн ҫавна эпӗ ӑнланса пӗтерейместӗп. Пӗр шутласассӑн кунта та хамӑрӑн телее тупма пулать вӗт-ха. Ҫапла, ҫапла, ҫапла.
Манӑн халӑхсене савӑнтарас килет. Тӑвна чупни, перешега дорога цельни вӑтах мар. Чӑваш юрри-кӗввине татах та вӗсем хыттӑн юратни уйрӑмах ман творчество вӗсем интересленни, ман юрӑсен юрлани, паллах, вӑл ҫав мана инҫе ҫула Юхать. Юхать. Альбина, ҫав чун апатне ҫавӑнта ҫити илсе ҫитерсе унти хамӑр тӑван чӑвашсене тутантарса пӑхни пиршӗн вӑл чи пысӑк телей. Ҫав хӑвалать тесе шутлатӑп. Унсӑр пулсассӑн мӗнле унта ҫити ҫул ҫине тухса кайӑн-ха? Пиршӗн чи телей вӑл, халӑха ҫав чун апачӗпе савӑнтарасси. Чуна патне тунарнарса пӑхтарас килесси. Яланах хӑнасене килсессӗн вӗсен кӑмӑлне тивӗҫтерни хуҫишӗн питӗ пулӑмлӑ япала вӑл. Кӑмӑл тулать пирӗн хамӑрӑн та. Ҫав кӑмӑла, пирӗн хамӑрӑн кӑмӑла та тултарас килет. Унти ҫынсен кӑмӑлне те пирӗн тултарас килет. Вӗсен тӑванлӑх туйӑмӗ, чӑвашлӑх туйӑмӗ питӗ тулли, пысӑк. Вӗсем питӗ тунсӑхласа ҫитеҫҫӗ кунта пирӗн чӑваш хӗрӗшӗн. Мана ҫак самант питӗ тӗлӗнтерет. Кунта эпир аякри чӑвашсемпе питӗ нумай ҫыхӑну тытатпӑр. Анатолий хӑйӗн ушкӑнӗпе яланах вӗсем патӗнче хӑнара пулать. Аякри чӑвашсем те кунта пирӗн пата хӑнана килеҫҫӗ. Пирӗн хамӑрӑн чӑваш ҫӗрӗн граници патне ҫитсессӗн эпир те яланах машинсене чарса, тухса ҫӗре выртса пуҫ таятпӑр теҫҫӗ ҫам пек калаҫҫӗ. Чуп тӑваҫҫӗ те пуль-ха?
Чуп тӑваҫҫӗ те пуль.
Ыталаса чуп тӑватпӑр теҫ. Енчен те ҫам пек вӗсен чӑвашлӑх туйӑмӗ питӗ вӑйлӑ пулсассӑн Пирӗн тивӗҫ вара вӗсене пирӗн хамӑр чӑвашлӑх пӗр тӗпренчӗкне те пулин вӗсем патне илсе ҫитерсе вӗсене савӑнтарасси. Ҫак туртать те инҫе ҫула кайма, ҫак хистет те пирӗн чӑвашсене хамӑр тӑвансене унти тӑвансене савӑнтармашкӑн, вӗсемпе пӗрле Пӗр самант та пулин пулмашкӑн. Эпӗ халь сире итлесе ларнӑ май тата тепӗр ҫакӑн пек шухӑш патне пырса ҫитрӗм. Аякри ҫӗрсене Чӑваш Енре пурӑнакан чӑвашсене мӗн хистенине ӑнланма тӑрӑшса ҫакӑн пек пӗтӗмлетӳ турӑм. Историксем каланӑ тӑрӑх пирӗн мӑн-мӑн асаттесем пӑлхарсем, хунсем питӗ нумай куҫса ҫӳренӗ. Алтай тӑрӑхӗнчен пуҫласа Вӑтам Азине кайнӑ Вӑтам Азирен Ҫурҫӗр Кавказа кайнӑ, Ҫурҫӗр Кавказран кунта халь Атӑлҫи тӑрӑхне ҫитнӗ. Ҫав ҫӗнӗ ҫӗрсем уҫасси, ҫӗнӗ ҫынсемпе паллашасси, ҫӗнӗ туйӑма шалта туйса курасси, ҫав хальччен курман-туйман шухӑшсемпе ейленесси илсе тухса кать пирӗн тӑвансене аякри Ҫӗпӗр ҫӗрӗ ҫине Тюмень тӑрӑхне. Ирӗклӗх, вот чӑваш халӑхне ирӗклӗх килрӗ. яланах вӑл ҫав ирӗклӗх енне туртӑннӑ, халь те туртӑнать-ха. Ҫав аякри хуласене, ялсене кайса вӗсем шӑп та лӑп ҫавӑнта пӗчӗк чӑваш чӗнчи туса хурса пирӗнпе ҫыхӑну тытаҫҫӗ. Чӑвашсем ӗҫе юратакан ҫынсем вӗсем нимле йывӑрҫрен те хӑраман. Ҫӗн ҫӗрсене уҫма кайнӑ чухне унта хӑйсене шанса кайнӑ, Ӗҫрен хӑраман ҫынсем вӗсем чӑвашсем. Инҫе ҫула тухса кайнӑ тӑванӑмӑрсем вӗт-ха вӗсем ҫӑмӑллӑх шыраса тухса каймаҫҫӗ. Вӗсем чи йывӑр ӗҫсене кӳленеҫҫӗ, чи йывӑр ӗҫсене пурнӑҫлаҫҫӗ. Вӗсем кашни ӗҫлесе илекен пусӗ тарпа ҫӑвӑннӑ. Ҫапла. Ҫампик вӗтӗ. Хӑйсене шанса, ӗҫрен хӑрамасӑр тухса каяҫҫӗ. Ҫавӑнта аякра пурӑнакан чӑвашсем кунта Чӑваш Енре тӗпленсе юлнӑ тӑванӗсене укҫа-тенкӗ енчен те пулӑшаҫҫӗ та вӗсем лайӑхрах пурӑнччӑр тесе, кунта вӗсем телейлӗрех пулччӑр тесе, лайӑхрах апат ҫиччӗр тесе тӑрӑшаҫҫӗ укҫа.